Dziɖuɖua be yewɔwɔ ge wowɔ ma, ɖe meka ɖe edzi be amewo dziku kpɔ go? Amewo kpɔ dziku elabe mogoe wo dɔ kpɔ wɔwɔ o. Amewo kpɔ dziku elabe mía na míato míkpɔ le enuwo katã va si xɔ mee. Ne eko ga ye ne yi ɖe asime mègate ŋu ƒleƒle go egbe abe ne enye Ghana vidzidzi Ghana sɔhɛ hafi nàte ŋu aƒle nuɖuɖu aɖu aɖi ƒodoa Enye ŋike sese le dukɔ me ŋtɔ yi tae ne amewo edɔ wowum, amewo fu kpem, ame ɖe sia ɖe e avi fam be o dukɔ me sesem ye ne va be ya ƒo ŋ ne miwo ne be ya wo politics ebe o yɔ yewo wo mɔ yewo wo e teachers e whatever allowance yewo wo xeyi kple xeya amewo dziku kpɔ ge ɖe ŋti o that is the reason why a ne kpɔ be wo kata naturally amewo kpɔ dziku ta me kpɔ be ye ŋtɔe va gble yi ƒe nya yi ke wo kɔ kɔ vɛ gake mi da akpe nɛ be wòva, mide akpe ne fiawo katã tso teƒe bubuwo katã va. Akpe ne mía ɖe asi le the former vice president ƒe nya ŋua, ne mi gbɔ Otumfuo ƒe fia baba, nu ke nèkpɔ be eƒe fia baba ekɔ ekɔ kpe ɖe aŋlɔ dua ŋu and then the kingdom ŋu. Zi geɖe mi nɔ gbɔgblɔm be Ghana dua mía katã míaƒe due, ame ɖekawo mi nye, ye ne enye history aɖo enya yiwo dzɔ va yia, nèkpɔ be míawo eŋeawo kple Ashanti tɔwo ame ɖekawo mi nye. Eva ɖo teƒe aɖe le Ghana ƒe history alo Ghana ƒe nyawo ma ye eh, yevuwo alo míaƒe colonial masters wo wonɔ aʋa wɔm kple Ashantiwoa. Amewo Subscribe to Everlove TV on YouTube. Those of you watching on Facebook, please. Those of you watching on Facebook, please. If you really want us to continue this job and do this for you, be in your various houses and then be watching this thing, go to YouTube, subscribe. to Everlove TV and put notification on so that anytime we bring this content, you'll be the first person to have it. Wotso aɖo sojawo míawo eve aŋlɔ nyigba mítso eva kpe ɖe wo ŋuti ame ɖekawo mí edre mele mía dome ta míaza ɖum ye wòva ge ɖe mía me alea enye nyi ke ko dzidzɔ vɛ eƒe vava iko ekata ko fia be o ame ɖeka ko mía katã mí nye edre meli o ate ŋu atso ʋe aŋlɔ dukɔ me ava ɖe srɔ̃ le eblu nyigba dzi mía katã ame ɖeka mí nye Ŋgɔyiyi ko dim míle, ɖekawɔwɔ ko dim míle ɖe, ne Ghana nakɔkɔ yi ŋgɔe. Akpe, as a youth, I mean, nya ke nàgblɔ ne youth yiwo le Volta Region yi ke wo woƒe videoa kpɔm? Enya ko magblɔ ne sɔhɛawo nye be, sɔhɛwoe tuna dua. Migabu be ame aɖeke teƒe aɖe tso ge ava tu dua ne mi o. Miawo sɔhɛawo Míawo aŋlɔ vidzidziawo. Míawo aŋlɔ sɔhɛawo. Ele be míadze gbagba be mígatɔ ʋuu neɖo azã dzi hafi míagbɔ va míaƒe dua me o. Mídze gbagba míanɔ vavam míawo ɖeka. Ne kɔmpɛni le asiwò le gɛ alo Kumasi la, dze gbagba be yeko ɖekɔ vɛ afia hã na mona kpo dɔ wɔwɔ. Ne edɔ ɖe, edɔwɔƒe aɖe le teƒe aɖe Ye wɔ me dzi djagba be ye kpo megbe be wò mekawoe le dua me yeate ŋu ayɔ ɖe woakpe ɖe yewo ŋu ale be mía katã míawɔ ɖeka ne míatu dua. Akpe be nèɖo edzi nam le Egba ƒe ŋkekea dzi me, I really appreciate this very one.
Thank you so much, Akpe na wò.